Ndine vhidhiyo remukadzi akaita chipfambi chakasvika pakuonekwa nemurume wacho kuti mukadzi wangu uyu haana kumira zvakanaka, haasi kufamba zvakanaka. Zvinonzi akaenda kwamadzibaba kwaakaenda, madzibaba vakagadzira mukadzi uyu kuti abatwe. Iko zvino abatwa, zvaari kuita ari kubvisa hembe achibvarura hembe, achikwenya muviri wese achizvigwabvura. Heyi, zvakaoma guys, ndichakusiyai muchiona vhidhiyo iri Muzvinzwire mafambiro azvakaita panyaya iyi. Motaura mega mucomment section zvamunofunga kuti munofungawo sei. Haidibeting sandaria maikoro shuta pai hava shugira irona ushiritrona sipandareji haikira irona haidibeting kocha Haitanzi maikoro ndakambokutaurira iwe ndakakuudza ndakati mukadzi wako chete unomubata nechikomba saka rukawo chete rwandakaisa iwe mazibabayo ndakakuitira munamato kunowandawo kusove kwangu mumwe chema rimwe zuro ndakataura ndakati mudzimai wako uchamubata chete nechikomba saka nhasi unou akukwenya ndakaisa rukawo ndakaisa runyoka asi runyoka randakaisa riri kuti anongokwenya saka izvezvi ndosaka akukwenya wandifonera iwe wakachiti madzibaba revive saka toita sei ko munhu wee mudzimai wangu ari kungokwenya ndakachiti chimira ndisvike pamba pako ndosaka ndasvika pamba pako iwe nhasi uno ini madzibaba revive ndasvika pamba pako nhasi uno Saka unou akunyanya kukwenya kana kuti kukwenya nekuti ndorukawo. Saka iwe wakuda kuita sei apa nekuti chipfambika ichi chihureka ichi nezuro iwewo usiku watabva kunotarisana nawo uyu wakarara nemurume asi murume wakarara naye ndiye mwera shumba wakarara naye saka iwe wachona uda kusvikepi nechihure ndakambokuudza iwe iwe murume wachona ndakakutsanangurira ndiri pasowe pangu ndakataura ndakati ini madzibaba rivaivi ndinotumwa nedenga ndakataura ndakati ndakatumwa panyika kuzoratidza basa kuti ndakatumwa zveshuwa ini flota region fero jauna hambashukira irona haidipatingi sandaria ndiri kuziva ipapa pawandifonera hongo chitaura chete uchiti iwe madzobari vaivi ndiri kushaya kuziva kuti kukwenya kwaari kuita ari kumbokwenyei ari kutotadza kubuda panowandiwa panze kana kutadza kunoita weti saka ndakakutaurira ndakachitini regai ndichisvika pamba pako nhasi ndosaka ndauya semunamato saka rukahu rwandakaisa chete ndoro ndakaita nanhasuro ndosaka ari kukwenya mudzimai wako pasi pezuva saizvozvo wedenisimaya jerusarema

ipapo ndanga ndisati ndavaka munamato asi pandikavaka munamato webiko iwowo ndopandakachiti uchazviona ndichiudza iwe murume wachona nanhasi uno ndopawaziona ndaikutaurira chete ndichiita sendinotamba kana kuti ndinoseka asi ndaitaura nhau nemazwi ekuti pakati pekurarama kwako unozvionera wega hauna kurara nemurume nezuro here usiku wandavhatasana saka da usvike pine chihure ndokumbira mundiregerere uda kuregererwa uda kuregerwa rudzi rupi uda uramba uchihura nekuti hauna kutanga nhasi hauna kutanga nhasi iwe vebemisima yajerusarema mapashukira irona haidivetisandaia wishi pai kabureni maikoro hainini fasipati yakusunungura rukawo hunge kana watiwo apfidza nhasi

Huyejeni, Smaya, Grow Matari, High Regretting, Sandaria, Shooter Pai, Habashu, Kirairona, High Debating, Sandaria. guys ndofunga mangozvinzwirawo mega nyaya iyi mamiriro ayakaita chitaurai mega zvamunofunga mucomment section kuti ichokwadi here zviri kuitwa apa kana kuti idrama nekuti mazuva ano vanhu kuadvertiza maworks avo vari kuadvertiza nenzira dzakasiyana siyana rinogona kunge ritori dhiri rakagarirwa pasi kuti paitwe izvi oro zvinogona kunge zviri zvechokwadi nekuti simba ramwari ririko zvinoitika futi saka imimi taurai mega zvamunofunga kuti ndezvechokwadi here kana kuti